Näme üçin seň eliňdäki Redmi doň ýa raýondaky Myradyň on alty pro max bolsa doňanok? Geliň bu wideoda şo soraga jogap berjek bolalyň, taýyn bolsaňyz başladyk. Wideo başlamak hak bolsa islendik smartfonlary we olara degişli aksesuarlary Gülzemin söwda merkeziniň nolunjy gatynda ýerleşýän Tehnohoz magazinden alyp bolýandygyny size ýatlatýan. Şeýle hem indi bizde garaşaryna bermek hyzmaty hem badyr, şoň üçin howlugyň. Hormatly tomaşaçylar, şu wideodan soň bir topar negatiw kommentariýa bilen geljekdigine we kommentariýada bir-biriňiziň göwnüňize degişjekdigiňize hiç hili şübhäm ýok. Gaýrat edip şolar ýaly zatlary etmäň we öz halaýan zadyňyzy öz içiňizde saklaň. Biziň barymyz ullakan adam, hiç kime bir öz pikiriňi çolaşdyrmaklygyň gerekdigi ýok. Meň halaýan zadymy siz halaman bilersiňiz we edil şolar ýalyk tersine, siziň halaýan zadyňyzy men hem halaman bilerin. Ilki bilen-ä adamlaryň näme üçin müň dollarlyk iPhone bilen segsen dollarlyk Redmi dokuz A-ny deňeşdirýändiklerine men düşünemok, bul ullakan samsyklyk. Iphone gowy eken, hiç çilek ýagdaýda doňanok eken diýýän adamlaryň köpüsi tutuş ömrüne ýüz elli dollardan gymmat bolmadyk Android smartfon ulanyp gelýäler, soňam bir ýerden pul tutýalardanym rezko iPhone-a geçýälerdanym boldy iPhone iň gowy Doňmaýan telefon eken diýip urýalar. Dagam segsen dollarlyk Redmi müň dollarlyk iPhone ýalyk işläp bilmez bul samsyga mälim bolmaly. Ikinjiden Android diýip siz göz öňüňize Samsungyň telefonlaryny getirýän bolsaňyz onda olam ýalňyş. Howwa Samsungyň telefonlary Android operasion ulgamynda işjeýä ýöne o taýda arassa Androidyň ysam ýok. Ola One UI-yň ýedinji wersiýasy eken on ýedinji wersiýasy bolsada Bir androidlaň adyndan çykyş edip biljek oboloçka däl ol. Şoň üçin gaýrat edip sekiz ýüz dollardan bahasy arzan bolan Samsunglary iPhone bilen deňeşdirmäň. Ondan gymmat modellerine Samsungyň söz ýok, ultralar diýseň gowy işleýändir. Indi şu çagaş ýerde siz maňa iPhoneçym gaýudyp pikir edersiňiz ýöne bul düýbünden beýle däl men tutuş janym tenim ganym damarlam bilen androidçi we android opertsion ulgam meň üçin iň gowy opertsion ulgam we iPhone meň üçin iň gowy zat. Däl. Şu jagasja maglumatlar bilen dowam etýäs. Üçünjiden, ina meň esasy smartfonym Google Pixel smartfony we şul telefon arassa Android-da işleýändir. Şular ýalyk arassa Android-da işleýän telefonlary başga-da Nothing we Asus kompaniýalary etýändir. We ynanaýyň maň oglanlar, şul telefonlarda doňmak diýilýän zadyň isem ýok. Indi sorag, näme üçin bul Android-lar doňanok? Jogap ýönekeý, arassa Android-da işleýän smartfonlar öz içinde ulanylýan komponentlere görä diýseň gowy optimizasiýa edilýändir. Ýöne diňe bir optimizasiýa ýeterlikmi telefon doňmazlygy üçin? Elbetde ýok. Telefon doňmazlygy üçin güýçli prosessor, täze standartlar boýunça ýasalan ýatlar we başga-da ýüzlerçe komponentler gerekdir. Apple kompaniýasy iPhone-lar üçin gerekli bolan esasy komponentleri ýa-ra özleri döretýärler, ýa-da ýigrimi ýyldan gowrak şol bir kompaniýalardan satyn alýarlar. Şonuň üçin hem olar öz operasion ulgamyny öz ulanýan komponentlerine görä gowy edip optimizasiýa edip bilýärler. Androidler dünýäsinde optimizasiýa ýagdaýy azajyk kynrak bolýar, sebäbi Android operasion ulgamynda işleýän smartfonlary sanap gutaryp bolmaýar, olar diýseň kän we olaryň hersiniň içinde her ýerden çöplenen komponentler bolýandyr. Şonuň üçin optimizasiýa ýagdaýy diňe öndürijä galýar. Öndüriji optimizasiýa etýärmi ýa edenokmy, ol eýýäm başga gürrüň. Meselem, Samsung Düýbünden arzan telefonlaryny optimizasiýa bilen meşgullanak we optimizasiýa wagyt we pul sarp edenok. Ýöne ina Google kompaniýasy bar ýa-da Nothing bar ýa ýaňky beýläk geçen Asus kompaniýalam bar, olar özüniň gymmatdan arzan smartfonlaryna çenli gowja optimizasiýa etýärler. Onam näme üçin beýtýändikleriniňem sebäbi bar. Serediň, Xiaomi, Samsung we beýleki Android öndürijiler bir ýylyň dowamynda segsen sekiz sany telefon çykarýarlar. Olaryň haýsy birini nädip optimizasiýa edip ýetişjek? Google, Nothing, Asus bolsa bir ýylyň dowamynda üç ýa-da dört sanjak telefon çykarýarlar, şoň üçin olar üçin optimizasiýa etmek üýtgeşik bir mesele bolanok. Eger-de biz bahasy iPhone-lar bilen deň Android flagmanynyň gürrüňini etýän bolsak, onda o taýda-da eýýäm bäş ýyldan gowrak doňmak diýilýän zat ýok. Sebäbi Samsung-am, Xiaomi-de, beýleki islendik Android öndürijem öz flagmanlarynyň üstünde diýseň gowy işleýärler. Sebäbi flagmanlar raketa ýalak işlemese, arzan telefonlar satylmaýar. Eger-de ýatlar we beýleki komponentler barada goşmaça maglumat isleýän bolsaňyz, onda kommentariýada hökman belläp geçiň, indiki wideolarymyzyň birini şolar barada hökman edip geçeris. We indiki sapar siziň ýanyňyza biri gelip, meň iPhone on alty Pro Max-ym Redmi dokuz A-dan gowy işleýär diýse, onda oňa Hawa, seňki dogry diýiň, çünki iPhone ulanýanlar diýseň duýgur adamlardyr. Wideo size gyzykly we peýdaly bolandyr diýip umyt etýän, indiki wideolarymyzda görüşýänçäk, hoz, sag boluň!